Ok, bore da. Beth sydd gyda ni fan hyn ydy'r prif stael. Dwi wedi creu hwn yn barod, so dwi'n mynd i clicio ar fe ac uh, agor e fyny. Nawr, amser dwi'n clicio'r prif stael, mae Dreamweaver yn agor fyny, ond mae Dreamweaver y CSS yn agor. Nawr, i ni'n just yn mynd i fynd ati, dwi'n mynd i dileu hwn am Ok, dyma y taflen fyddwch chi'n cynllunio eich taflen CSS gyda. So mae hwn i'r ffrâm dylunio. Chi'n gallu gweld fan hyn, dyma ble mae pob rhan o'r gwefan yn mynd i fod. Eich logo, y pennawd, y cysylltiadau, y llwybr a'r prif adran. Ac fan hyn mae yna enghraifft o sut mae'r CSS fod edrych. Nawr, dw i'n mynd i fynd ati nawr i creu hwn yn Dreamweaver. Right, mae'r prif stael gwag ar agor gyda fi nawr. Nawr, dw i'n mynd i fynd ati nawr i creu y CSS. Nawr, i ddechrau gyda, mae angen i fi cael Mae angen i fi cael yr CSS o'r flaen, y taflen yna o'r flaen fi. Ac uh, dwi'n mynd i fynd ati nawr i teipio mewn yr divisions i gyd. Nawr, dwi'n teipio mewn div, gwagle, a dwi'n teipio mewn yr bracket curly hyn. Chi'n gweld y bracket hyn? Mae hwn yn bwysig chi defnyddio'r bracket hyn a dim bracket arall o gwbl. Nawr, i uh, trefru fe, dwi'n dachrau y division fan hyn. Ac dim ond tua tri llythyren mae angen i fi teipio, a dwi'n cael y gair. Nawr, un o'r manteision o defnyddio uh, uh, fe fel hyn yw dwi ddim yn gwneud camgymeriadau sillafu. Nawr, position absolute. A wedyn mae angen i chi ddefnyddio'r arwydd yma. Nawr, am yr un nesaf. Mae'r ar y taflen ffram dylunio, mae'r geiriau yn Gymraeg. Mae angen i chi gwneud y rhain yn Saesneg, achos dyw Dreamweaver ddim yn deall Cymraeg. Nawr, ewn ni ati i orffen hwn. So, width. Ac ar y taflen mae'n gweud 760 px. Mae px yn sefyll amdano pixels. A wedyn y taldra wedyn. Mae'r taldra yn 420 pixel. Ac mae'r division hyn yn dechrau o'r top 0 px, sef y pixel. A mae fe'n dachre hefyd o'r chwith. Zero. Pixel. Nawr, i chi'n gweld, dwi'n gorffen pob un o'r rhain gyda'r arwydd yma. Nawr, beth dwi'n gwneud nawr, dewis lliw y cefndir. Fi'n jyst yn dewis lliwiau gwahanol i gyd fan hyn. Nawr, mae hwn, bracet hyn, yn agor y div. Nawr dwi eisiau cau y div nawr. Chi'n cael y bracet hyn yn dod fyny. Nawr, nesa. Dwi'n mynd i dachrau y div ar gyfer y logo. Os dwi'n edrych ar hwn, chi'n gallu gweld, mae'r logo ar y top, so mae fe dachrau zero pixel, dachrau o'r chwith zero pixel, lled ydy 125 pixel a taldra ydy 110 pixel. So dwi'n mynd i wneud hwnna nawr. So, i gwneud hyn, mae angen i fi tipio mewn div dot logo. agor y cronfach. Dwi'n rhoi'r lle, so mae'n hawdd i ddarllen wedyn. So, mae'n dechrau o'r top, 0 pixel, o'r chwith, a dwi'n ei camgymeriad fyna o ysgrifennu fe yng Nghymraeg. o'r chwith, 0 pixel, ac wedyn y taldra ydy 110 pixel ac yr lled ydy 125 picsel. Nawr, ar hyn o bryd, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i dangos uh, dewis lliw cefnder. Mae hwn yn mynd i helpu fi amser dwi'n uh, cynllunio ar hwn. So fi'n dewis background colour a dwi'n dewis lliw gwahanol i'r div. A nawr mae angen i fi cau yr Division hyn. Nawr, chi'n gweld, dwi wedi creu y div logo nawr. Nesa, mae angen i fi creu y div penawd. So dwi'n mynd ati. So div dot penawd ac yn agor y cronfach ac dwi'n mynd ati eto i gwneud y top ac uh, dwi'n dewis y top ac mae'r top yn 0 pixel yn ei siŵr dyw'r prif lythrau neu bant Wedyn dw i'n mynd i'r chwith. Eto mae hwn yn zero pixel. A wedyn dw i'n mynd i'r taldra. Mae hwn nawr yr un taldra â'r logo, sef 110 picsel. Ond trwy hyn, mae'r pennawd yn mynd o gros y tudalen, ac mae yr width fan hyn yn 655 picsel. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud, dwi'n mynd dewis lliw ar gyfer y cefndir hwn. Fi wedi dewis coch, gwyrdd, so dwi'n dewis melyn ar gyfer hwn. Gallwn ni newid y lliwiau wedyn, ac dwi'n cau y division fyny. Nawr, Mae ffordd gwahanol gallwn ni gwneud hyn. Gallwn ni copio popeth o Dreamweaver o'r dull hyn ac gallwn ni wedyn jyst mynd fan hyn, copio fe ar gyfer y dull nesaf. Nawr, mae hwn yn gweud div pennawd. So, dwi'n gwybod mae angen div ar gyfer yr prif adran. Nawr, mae'n dilyn rhain i gyd eto. Yym, un peth dwi 'di sylwi, dwi'n rhoi'r O yn lle zero fyna. A dyw hwnna'n mynd i sarnu uh, hwn i gyd. Nawr, ar gyfer y prif, prif adran, mae'r prif adran yn dechrau 137 pixel o'r top.

A beth na'i dewisai lliw gwahanol fan hyn? Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n mynd i wneud hwn eto ar gyfer y llwybr ac hefyd ar gyfer y cysylltiadau. Reit, chi'n cofio, dyma'r cynllun. Ac os dwi'n mynd nôl i'r uh, Dreamweaver, sef y prifstael, gallwch chi gweld nawr, dwi wedi rhoi y divisions i gyd mewn, sef y logo, y penawd, y prif adran, y llwybr, y cysylltiadau. 1, 2, 3, 4, 5 a cynnwys hwn, 6. Beth mae angen i fi gwneud nawr? Mae angen i fi mynd i File, a dwi yn mynd i safio hwn, a fi'n safio fe fel prifstael. Nawr, gallwn ni mynd at Dreamweaver a creu nawr y rhaglen cartref.html.